Helo. Yn y fideo yma, mi fyddwn ni'n creu um, sleid lluniau gan ddefnyddio iMovie. Felly mae gen i lot o luniau o draethau wedi arbed ar iPad, chymod dyna di ffocws y fideo heddiw. Da ni wedyn yn agor iMovie. A pan maen nhw'n agor, clicio plus am un newydd, a wedyn movie. Mae rwan wedi ddangos i popeth sydd yn y camera ar ôl i, felly mae lle ddewis, just tapio ar y gwahanol lyniau dwi eisiau, llyniau wyn, dim fideos gen i tro yma, a lawr, rwan dweud create movie, clicio ar hwnnw. Mae wedyn i lwytho pob un a roid y llynia mewn i fi. Os dwi isio newid i trefn nhw, yr unig beth sa'n gwneud ydi dal fy mis ar unrhyw lun, a pan popio fyny, a rhoi wedyn ei symud o gwmpas fel dwi isio. Unwaith eto, dal bis ar lun, pan popio fyny, ei symud o o gwmpas. Mae'r un problem efo adio lluniau i iMovie ydy bod e'n chwarae bob un am ryw chwech neu saith eiliad, sy chydig bach rhy hir. A ffordd o'i leihau nhw? Un tap ar y llun nes bod y bordor melyn yn ymddangos, a wedyn rhowch bys ar un pen o'r bordor a'i symud o nôl a mlaen i tua hanner ffordd. Eto, un tap i gael Border Melyn, a ni'n llusgo i tua hanner ffordd, jyst o un ochr y llun. Mae rha- 'sa rhaid gwneud hynny i bob un llun, nid yr yw hanner nhw am rwan. Wedyn mae eisiau teitl ar y dechrau, felly dwi'n llusgo nôl i dechrau, clicio ar y llun cyntaf, a reit ar gwylod y sgrin mae 'na ta am Titles. Clicio hwnnw, dewis y math o deitl dwi isio, wedyn ble mae'n dweud Title Text Here, clicio fan'na, dileu be' sy' 'na'n barod, a teipio mewn fy nheitl newydd. Fyswn i wedyn mynd reit i'r diwedd, ac ar y llun olaf, eto, Add your title, dewis y math o deitl dwi isio, ag sgwennu gan a pwy bynnag sydd wedi creu y fideo. Nawr, os neu chwarae nhw o'r dechrau rwan, neu chi sylwi bod iMovie yn rhoid effaith, uh, zoomio mewn neu symud o gwmpas ar y llun. Enw hwn ydy'r Ken Burns Effect, a mae'n dda i ddisgyblion chwarae gwmpas efo fo. Felly os bigau y llun fan hyn, tapio arno fo, ac yn y gwylod, neu chi weld siswrn efo actions wrth ymyl. Tapio hwnnw, a swn i'n gallu troi Ken Burns i ffwrdd wrth glicio ar Ken Burns Enabled, Mae hynny'n golygu bod y llun rŵan yn aros yn llonydd, heb unrhyw symud. Neu, os y gliciau eto a droi yn ôl 'mlaen, mi alla i ddewis lle dwi eisiau fo ddechrau, a wedyn clicio ar y saeth canol a dewis lle dwi eisiau fo orffen. A os na i chwarae fo eto rŵan, newch chi weld bod o'n dechrau lle nes i ddweud, ac yn gorffen lle nes i ddweud hefyd. Yn fyny dwi'n hapus efo pob llun, nôl i'r dechrau, dewis awdio ar y chwith, ar y dde, mae'n ddrwg gen i. Ticio hwnnw. Clicio'r theme music a dewis can. Awn ni am neon tro yma. Dyna ni, mae'r fideo rwan yn barod. A'r can tu ôl iddo. Clicio done ar y top chwith. Clicio'r my movie a rhoi teitl newydd i'r ffilm fel bod yn hawdd iddo ganfod tro nesaf. A wedyn, os dwi'n hapus efo ffilm, dwi eisiau cael o allan mewn i'r camera roll. I wneud hynny, mae'r botwm uh, rhannu neu allforio. Hwn ydy'r sgwâr efo saeth i fyny reit yng ngwylod y sgrin. Tapio hwnnw. Dewis save fideo. Fel arfer, dwi'n ni'n mynd am HD 720, a os di'n brosiect mae'r plant wedi rhoi lot o waith mewn, falle mynd am HD 1080 wedyn. Ond os dych chi'n mynd am yr un rhy fach, fel y medium neu'r large, dydy safon y fideo ddim digon da, tra mae 4K yn safon anhygoel ond does dwi'm wir angen hynny i fideos dwi yma, felly I am HD 720. A dibynnu ar hyd y fideo, gymith o chydig eiliadau neu munud neu ddwy i allforio. Funud mae wedi allforio, mi fydd o yn eich camera roll chi yn barod i chi wneud be bynnag dych chi eisiau efo'r fideo. A dyna ni, dyna sut mae gwneud slide lluniau gan ddefnyddio iMovie.